Reit, tri rhan A. Um, rhaid chi ddysgu um, deddf gyntaf Newton. Wel, ddim bod rhaid i chi, gwrs da chi eisiau gwneud yn does, gwrs. Um, os nad oes grym cyd effaith, bydd gwrthrych llonydd yn aros yn llonydd a gwrthrych sy'n symud yn parhau i symud arian y cyson mewn llinell syth. Right? Felly, mae rhaid i chi um, ddysgu hwnna. Um, rhaid chi ei ddeall o. A mae rhaid i chi felly gymhwyso fo. Hynny yw, rhaid i chi sylweddoli um, lle mae hwn yn, uh, enghreifftiau hwn yn digwydd mewn bywyd pob dydd. Right? Er enghraifft, yn y car. Okay? Felly, pan ydych chi, pan mae'r car yn breicio, da chi'n parhau i symud, yn dydych? Okay? A wedyn aros gregus, da chi'n pwmpio'ch pen. Iawn? Neu os da chi ar dren, da chi'n aros yn llonydd, mae'r tren efallai'n cyflymu i ffwrdd o'r gorsaf, a da chi yn mynd edrych fel bod chi'n mynd am yn ôl. Dyda chi ddim, beth da chi'n gwneud ydy aros yn llonydd tra bod y tren yn, yn, yn profi grym. Right? A wedyn da chi'n mynd dechrau yy cyflymu nes bod 'na rywbeth yn 'ych gwthio chi, hynny yw y gadair sydd yn taro chi. Iawn? Um, felly, a, a, a'r un fath o beth hefyd mynd rhwng cornel hefyd, achos dyna di'r rhan llynedd si. Iawn? Fe mae car yn mynd rhwng cornel, reit, mae'r car yn profi grym oddi wrth yr, um, oddi wrth y ffrithiant, rhwng y ffrithiant a'r teas, so dyma'r car yn mynd, mae'r car yn mynd rownd y golyn yn reit neis, yn reit daclus, Reit, dyma car yn bleiddiol. Ok, dyma chi'n dod o'r cyfeiriad yma. Alright. A mae car yn profi grym ffornant ydi oddi wrth y teiars. Ond da chi yn parhau i deithio ar fiannu cyson mewn llynedd syth, a dyna pam pan mae'r car rwan yn wedi troi'r gornel, da chi yn mynd i fewn i ochr y car yna, dych chi'n taro nofyn o piws y car, byddech. Os ydych chi'n cario ymlaen, iawn, bydd cyswng chi'n sych. Reit, so dysgwch, dysgwch o amair amair, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n deall o, bod chi'n meddwl amdano fo pan ydych chi'n mynd ar y bus. Iawn, ac yn y car, a, a ym mhob peth ydych chi'n gwneud. Mae, mae'n bendigedig. Bendigedig. Nawr te, um, grym cyflymu o 2250 yn gweithredu ar gar am 8 eiliad, defnyddiwch y hawaliad gyda'n dau gyfer newid mob momentum o'n car. Rai, wel, da ni'n sgwennu'r hafaliad yn dydan. Lle grym, grym cyd-effaith dyle hwn fod hefyd. Da ni'n mynd i addo fo'n yn fyr fan hyn yn rym, achos na beth sy'n tudalen 2.

Mae'n amser. Felly, mae'n rhaid bod newid momentum yn hafod i grym llyth yr amser. Right? Felly, newid momentum. Dwi'n mynd i roed o yn syth i'r rhifau rwan. Iawn? Um, achos mae'r sgwennu fi'n fler iawn. A

Mae, felly, marc am ddewis yr hafaliad cywir, marc am, am newid, a newid testyn yr hafaliad, roedd y rhifau yn y llewyd cywir, um, a wedyn, uh, os ydych chi just yn rhoi yr ateb, right, neu ydych chi just yn rhoi hwnna a hwnna, ydych chi'n rhoi So, nhw ddau o'r rhain i gael dau farc. Ok, a felly dyna diwedd 3A a B.